Hi, kia ora, ko Whakakoro te maunga moana, Ranipota te maunga whenua, ko Whangapi te moana, ko Awaroa te awa, ko Te Kotahitanga te marae, ko Ngāti Haua te hapū, ko Te Rarawa te iwi. Ā, he uri au hoki nō Te Aupōuri, ā, nō, nō Te Aupōuri, nō Ngāti Whātua hoki, engari ki au he uri au o te ao. Ā, apologies, ko, mō ētahi o aku tauira o te kura o Rangiāniwaniwa, I pātai au ki a rātou, Ko wai o koutou e hina te haramai ki te hui o Te Rarawa i te rā nei? O, aru whaea. Engari, ko wai o koutou ka noho ki te rongo ki ngā kaumātua me ngā kuia? O, aru ko wai whaea. So, ka noho rātou mō ētahi whakamātautau, mō ngā exams, and aroha hoki mai taku māmā e māuiui ana i tēnei wā. Kei roto o Kaitaia, kua rongo mātou i ngā wiki kua pahure nei, Te maha o ngā raruraru e pā ana ki ō tātou tamariki, ā, me ngā mahi e mahi ana i runga i tō tātou maunga whakahirahira o whakakoro. Engari ki a au, me waiho ērā take mō ngā pirihimana, engari he wero ki a tātou, he wero ki a tātou, mehemea kia kite tātou i ngā mea raruraru, kaua e noho wahangū, Ā, me tū tātou mō te pae mō ngā tamariki. Inihau, tēnā pea ka taea te mahi pēnei. Um, this is a PowerPoint ā, i mahi au mō ngā tamariki. Te nui o te wā, e hōhā ngā tamariki i roto i tō mātou kura. I whakaaro rātou, i pōhēhē rātou, Oh gosh he pai atu tērā taha o te taiapa. He kākāri ki ngā kura auraki. He tino kākāri ki tērā taha o te taiapa. So um i tīmata ai tēnei mea i te tau 2007 i konei he hui mō te whakatakoto rautaki mō te reo. Engari taku pouri kei konei noa iho nā Pōhanga Reo me ngā kura kaupapa noa iho. Horekau i teia atu e Hiana te tino āwhina te whakatakoto tētahi rautaki mō te reo. Ki a au, ko te tino painga o te mātauranga ko te reo. So, ehara au ko te māngai mō te mātauranga Māori, ehara au te māngai mō ngā kura kaupapa o Te Tai Tokerau. Engari, ka mahi ai tēnei me mō aku tauira kia kite rātou ngā painga i roto i te te reo Māori. So, i kite koutou ētahi o ngā tino tō Te Rarawa ki roto i te korari rā. Ko te reo te mauri o te mana Māori, nā, tā Hēmi. So, ka mōhio ai, Ko te reo Māori, te reo tūturu o Aotearoa, e haramai tātou, e kī mai ētahi o tātou mā runga waka i ngā wā o mua ki Aotearoa. He reo nō Poronīhia atu i ngā tau, tēnā pea kotahi mano tau i mua. Tērā te reo tūturu o Aotearoa. Ka tae mai ngā manuhiri, ā, ka tīni te ao pea. Ka haramai, ka hau mai ētahi tikanga hou, E mōhio koutou ki tēnā, just a tērā wiki rā, ka tuku ki te ao he, he, he pūrongo ki a Kohewhata Marae ki Kaikohe e pā ana ki ēnei kawenata e rua, ko te whakaputanga me te Tiriti o Waitangi. He maha ngā kōrero mō tērā engari, waiho mō tētahi atu wā, engari Aha, i mua te maroke o te te pene hunu i runga i te pepa, kua kāhoringia te treaty. He maha hai kōrero ki a Pāniki, tērā kua kōrero ki a Hāmi. Tēnei he momo kōrero e Pāniki ngā tamariki Māori, engari i tērā tau rā, i tīmata tētahi, i, i, I whakature tēnei ture kia kōrero, ka whakaako te mātauranga i te reo Pākehā noa iho. Tēnei he pikitia o Hoani Waititi. Ki au he tino tāngata pērā ki a ia, ki a. Kahi haraura, tangata tō e mōhio rātou ina i ko tai te wā, ahako kei Aotearoa kia whakaako te reo Māori ki nga rangatahi. Tēnei te petihana mō te reo Māori, ā, ko te tino ā, kōrero, te ngako taua kōrero kia ako te reo i roto i ngā kura. Tuatahi o Aotearoa whānui. Te mea nui mō tēnā, i te nuinga o ngā mea e akiaki mō te reo, horekau rātou e mōhio te reo. Ko ngā tangata tino takahi i a rātou, ko ngā mea matatau ki te reo. So, um, tērā he, he hītori. Um, mm. So, i taua wā pē kua whakatapu te reo. Engari i āianei nā, ko te mea nui kia whānui, kia whāngai atu te reo ki ngā tamaraki katoa. Ehara mō te, mō tētahi wāhanga o te iwi Māori noa iho. So, he maha ngā mihi ki a Hana Te Hemara mā, Te Reo Māori Society, ā, me Ngā Tamatoa. Ā, i, i te tau, ā, 1900, 87 kua manatia te reo. Tata mea te kotahi rau tau i mua te whakamanatia o te reo. Māori is now an official language. It's still a problem for a lot of people in Aotearoa. I love going on an Emirates plane.

Ā, nā tērā ture i whakamana te Rōpū Te Taura Whiri i te Reo Māori, e mōhio koutou he maha ngā Māori o Te Tai Tokerau i roto i taua Komihana, Komihana i aua wā, e ko Hāmi tētahi o ngā Toihau. He karea tino mōhio koa i tērā ringaringa, he reo Māori, he akomanga reo Māori i taua wā. Kāore ngā tamariki e mōhio ēnei hītori, ka hohoa rātou ki te ako te reo i ēnei rā, ka whakaaro rātou, oh, oh, engari kia mōhio ai rātou ko wai 11 te kerēme I tino whawhai mō te reo. Ko taua koroke rā, ko a Huirangi Waikerepuru. He pai kia mōhio rātou i ēnei momo hītori. Anga mai. Sir James Henare, ko ētahi o ngā tāngata i tino kōrero kaha mō tēnei kerēme mō te reo, ko Tā Henry Henare, Ko Mauri Marsden, ā, Miro Stephens nō Te Rarawa, nō Ahipara, koia te tuakana o Whāināre Morrison. Engari, ki a au, ko tēnei te tangata tino rongonui, i tino whawhai mō te reo Māori me ētahi atu kerēme, kāre tino rongonui, ā, kāre e pai ki te nuinga o ngā Māori, i te mea he tangata Well, he goes on his own steam this fella, engari tino powerful i nga wa a mua. I korero, ko ia te tangata mai i korero ki a Jim Bolger ia ra, ia ra mo nga tau maha. Engari ki au, you know, me tino whakanui i a ia, ka aroha ake ai i tana whaka, uh, he ra whakahirahira mo ta Graham, and kare te nuinga i tino Kāore te nuinga o Tai Tokerau i mōhio, i haere ki te tautoko hoki, pērā ā tātou mahi kia heke nuku mai he tino tohunga, engari ko ngā mea e haere ki te tautoko i a ia i te whakarewatānga o Te Aurere ki Rapanui. Ko Rekau au i kite ētahi o tātou i reira, so, you know, me whakaarohia. Um, e tupu ana te reo. So, Ki aku tamariki etahi wa ka whakaaro um oh gee I wish I was in a bigger school, I wish we had more subjects, I wish we had more this, I wish we had more that engari he whanau tino kotahi and etahi wa ka whakairi etahi pikitia ki runga i nga pātu kia kite i a ratou ano so we need to sort of do lots of pictures with them so they can see themselves as we as they are reflected cos sometimes they don't see their greatness these are our young people e tupu ana te reo kei hea i te timatanga i nga whare hui no iho engari i ainei na me korero maori nga wahi katoa ki te taha ma tau ki runga ra ko tera te reo irirangi tuatahi o tautoko he whare tino nohinohi ki mangamuka you know, ehara horekau he mea kotahi ki te whāngai te reo, he maha. Ko te reo irirangi, ko ngā pouaka whakaata, ko ngā kiriata, mōhio koutou tēnei. Koinei ētahi o aku tauira i haere i te mutunga o te kura kua haere tētahi mō tētahi Mahi E Hostess, tērā tētahi o ngā tauira ruka, ruka mākiha i āinei ka tīmata i tana mahi kaiako. Ko te kapa haka, ka amuamu au kia ki ngā iwi o Muiwhenua. E rua nā kapa haka e haere ana ki ngā whakataetae ā-motu. Ko Hokianga, ko Muriwhenua. Ka tū rātou hei māngai mō tātou, hei tauira mō tātou o Muriwhenua, nō reira e tika ana mānā iwi ā tātou e tiaki, ā rātou e tiaki pea. Ā, mōhio au, tata ana ki te 50 mano ki te 80 mano te tuku kotahi pahi ki reira. Umm, nē. Tēnei tō mātou rōpū kapa haka, te ātaahua o ngā kōtiro, rangatira, me ngā tama, tēnei tau ki, umm, Whangarei. Aku kōtiro, ā, ki Gubby Gubby, ki, umm, Mooloolaba tēnei tau. Koi waka ana, ā, a te mutunga o tēnei tau e haere ana ētahi ki Hawaii mō tētahi hakata tai poitukohu. So, he maha ngā mea ki te, he maha ngā wāhi te ako i te reo. Kei konei ētahi o aku tauira. i roto i te Navy, a Rangi Moses nō Ngāi Takoto me Te Rarawa ki te taha o te korokē rā, Māori Sports Awards, ētahi atu tauira. Te tamaiti rā e tū ana ki te taha matau, ko Wiremu Rātana tākaro rīki ki tāwāhi, a Te Wera, kei tēnei ri tonu. Oops. Ko Te Rina Popota, ko te mea whakahihi au ki tēnei ko ia te tauira tuatahi o te tai o o te nōta nei o te o te hiku kia riro i tēnei a kua riro i tērā taonga nō Ngāti Hine nō Whakaronui nē mō taua mea o Tā Hemi Hēnare i te wāhanga reo rua. Ka haere ia ki Waikato a tērā tau hei roia. Nō reira, ko tāku ki ngā tamariki, kia pakari te reo i te kāinga, i ngā wāhi katoa, kaua e waiho te reo mō te marae noa iho, i ngā wāhi katoa ki te pākihi, ngā tākaro, ngā kēmu. He kaitiaki a Ngāi Māori i te mātauranga Māori me te reo Māori.

Ehara. Anā, Tony Waho tērā kōrero nō, nō Mana Tamariki, engari ko ērā tatauranga nō, um, there was a Jewish study about, um, re, revamping the, uh, Hebrew reo. Kōhanga reo. Te kāinga tamariki e mōhio e nei i a Hītori, te, e kīia nei te Kohanga Tuatahi ki Puke Atua i taua tau, ā, ā te, i te tau, ā, 1994, tata ana ki 800 ngā kōhanga reo. Engari, i tēnei tau, ka hīkoi, kei, kei mua te hīkoi ko te Kīngi, he, he whanaunga nō Te Aupōuri, Te Kingi o Tainui. Koia kei mua i te hīkoi, he mea hou tērā te kite e te te Kingi i mua i te rōpū nui. Kura Kaupapa, te mea tuatahi ko Hoani Waititi. Ki te tae toki rā i āineina, ā, iwa, e iwa nā Kura Kaupapa. E koro au mō ngā kura kaupapa, kāre au tino mōhio nā, he maha ngā kōrero a Pāniki i te mātauranga engari me koro au pēnā. Ā, the population from Whāngarei up e, e, e, e, e kīia nei ko te 1,500, 105,000, and we have something like nearly uh, 840 tauira. E ako ana te reo Māori i roto i ngā kura kaupapa Māori. Taurite ra. Tena pe e maha atu i e ako ana i roto i etahi atu kura i nga reo rumaki i nga i nga reo i nga kura Maori engari i roto i nga kura kaupapa a wina ano e ako ana te reo. 73 na kura pau kaupapa i aia nei na Ā, ono mano ngā tamariki e ako ana i te reo Māori, engari he iti noa iho tērā, nē, puta noa i Aotearoa. So, tēnei e kōrero e homai e Papa, Papa Glass, whakatā Papa Te Henua. Um, I really believe in this kind of concept that for we're in a

So have the courage to do what needs to be done. E pai ai ki te kōrero o Pā Hināri Tait i te rā a hainatia te pepa, ko tāna, kia kau e hōhā ki te mahi te mea tika. Kau e hōhā ki te mahi te mea tika. Okay, faster. Whai hoa kōrero hea i te reo Māori, don't forget I wrote this for kids. Wānangahia ngā whāinga,

And 37, will it be like that or will we still be an endangered iwi? Ngā mihi um, ki ngā kaumātua me ngā kuia, o muri kē noa e mau tono ana i te reo, ki ngā tamariki e kawe ana te reo i ngā rā kei te haere mai, ki ngā kaiako reo Māori, Pai ai ki tēnei pikitia, nā Makaia Tairi, nōku te ao, whaea te tino rangatiratanga nā Wainganui Paul Productions. Kia ora rā.